Nabeire nkorora ng'a abagusii mbarabwo bang'eire kobwekania matiang'i na Nyasae, bagoteba ng'a twabekire Nyasae moment. Ntete koirareria chingaki echi ase evidio eye mbatebi tofauti na obomo bore ase abanto aba babere. nyachae na matiang'i. Kwanza kabisa abangwana aba babere na abairi timanyeti gose momaete bo igo, eende matiang'i nakorete egasi nse ya nyachae namokonyete buna omonto oye bokoboko, timanyeti gose momaete bo. Gakorwa operation nyachae matiang'i nabo arenge buna epiiga nkagerete. Bagakonya ma nyachae nyachae nyachae mpaka ase baikerete. Egento ntete kobatebia ng'a matiang'i. nomwanasiasa ase amanyinga, namaete buna ebinto bigokorwa ekemo ase ekemo. Naikaransete akarigia ebinywa chiaye ebinto akorete, biria ebiya nabigachete, biria ebibe namaete buna agochia gokora ki? Kobogo kobigororokia. Eh, ase biberegerete ngochia kobigororokia are. Eh, igo onye matiang'i nairete chingaki chiaye goesomi sana. Naende matiang'i akarwa abwo agasoso orwa kenyatta emiaka ikomi. ng'a amatiang'i bakabua two successful elections, 2013 na 2017. Igo namaete buna obochori bonene bwa Kenya bokobua. Eki naki gekoa Ruto amaisugusugu, akaransete igo oinyora ng'a aye aye aye matiang'i norengereite okobua ng'a waa! Oakire nyimbo nse. Alafu in 2022 matiang'i narenge ororo. Ase twenty twenty two Raila akorete ki? Agwete. Matiang'i namaete ase amagoso arenge, igo Matiang'i nabwate experience. Any way, eki tari kiagera gokwanera igaa, obomo na obotafauti bwa Nyachae na Matiang'i. Naki intwe tokobaira ase evidio lakini tarakora boigo, mogo subscribe gaki ase ogwancha, alafu namba are nere namo okong'akera, roria bagani gosapotia channel gose konyesira, namba nere eywo. Aya. First of all, intwe tibwenereti komanya ng'a bonsi nabagusii. Matiang'i tari Moikuyu, Matiang'i nomogusii. Nyasae tari mosigisi, Nyasae nomogusii. Bonsi pi abanye amanyinga babwate aya mwanyagetinga. Igo egento ekemo bagosanga, bonsi nabagusii. Egento gia kabere. Abangwana aba bonsi babere ebabwate omosimamo. Mokorigereria buuya, nyasae ngaki teiyo aberete na Raila, aberete na nya- na abaikoyo, akabera na Kibaki mpaka ogokwa kwaye, nyasae abanto mbare atakorete egasi nabo, nao aberete kabisa, omosimamo oye atwarete mpaka ogokwa kwaye. abanto mbaratakorete egasi nabo pi ogokuna okoba. Matiang'i nere nabwate omosimamo, akaba na Uhuru Kenyatta akamabaka ekiama gocha gocha gocha gocha baberire amo. Bakaangana na William Ruto mpaka bono iga amache na amabuta, omosimamo bonsi mbabwate. Bamoire kogenda opresident. Nyasae nachiete, na Mataiyo nere oamoire egekoba kebe, etebe mpaka akore ki? Akune. Omosimamo. Egento kende, bonsi mbibe bare tough headed, abangwana nemetwe emiomo, tiambatebia, inche chimache gose mwarorire, lakini chingaki chiria matiang'i arenge CS education, CS interior, omongwana oria na omotwe omwomo. Na omotwe omwomo, tari gwakerwa ki? Agoteba tari gwakerwa ki? Matiritiri. Na ekemaene, tari gwakerwa are matiritiri. Matiang'i na omotwe omwomo.

Ere na William Ruto baroche inge ebunde etamerete amagunchara. Aya, abangwana aba mbabwate egento ekende kera ekemo, bonsi mbatenenete gusii. Nyasae akaba omoteneneti o gusii engima omonogeriotwe. Na matiang'i bono iga nere omonogeriote o gusii. Obwo nabwo obombe bonde bagwete ki? babwate. Abangwana aba bonsi ibarang'ina boikoyo kobua gochia ande onsi, timwetia gose moroche. Naende goteba ekemanyeto epigus yaito yanyorete ogokonya okonge korwa boikoyo, timwetia gose mwarorire boigo. Bono matiang'i aegemete boikoyo. Naende Nyasae nere nere abete na Kibaki, oyo are na Uhuru, oria are na Kibaki. Igo bono abanto aba mbabate similarities, mbaroche obuya bo kare oo. Nyasae ekero atagete ekiama kiaye akominyokera 2027, 2022, I mean 2002, achete akarigia ekiama korwa isiko. Aka kerosi gekaba eki'omogusii, egekorokwa forty pipo. Na matiang'ina ere boigo, ekiamo chi'okoria gikorwa usiku aka kerosi Jubilee kiabeire eki'omogusii. Obonui obomo gose tari obomo? Abangwana aba bonsi, abangwana aba bonsi, buna togokwana iga.

Achayane agakwanire nobororo, Nkorigereria chikiripu chiaye iga, mokwana oito monywanete kare siasa buya, lakini nkorigereria chikiripu chiaye iga omanyete intwe bono togo check analo togo check digital igaa through digital ematiang'i atoreterete, tokomanya ebinto buna biga ase nokorekana. Nyasaye narenge omo hyper kidogo.

chimoves chiaye ebichera agokora ebinto, tari koharakisha, tari gokora ebinto kuringana buna emood ere, agokora egento ase ogoikaransa, kogepima na korengereria. Eki nakio ekia muhimu toganeti ase bono iga. Matianga nonye ase okonyora aikaransete arengereretie, ekio omoerio pi. Abankwani aba bonsi mbarigetie opresident, oyomo ngorigia are, Nyasae narigete. Lakini Matiang'i nare abete national kobua Nyasae. Nyasae namanyekanete, lakini Matiang'i anchire kera ase, timanyeti gose moroche boigo. Gokenda bono iga ase akorokwa ng'a Mombasa, obore Matiang'i abagote Matiang'i nere president. Bogeera the same, Boluya the same, Gusii naboigo, nanye nabasigisi mbaitabete amache aye. Tenga nyachae, nyachae kidogo nabagusie twamotware togateba ng'a mpaka engori gekoyia eyie, lakini kabira chinde nabo okore chikura nyachae anyorete. Tiatoganyete ore chiamate aye nchiochi koba. Ngwaka are ogwaka ekero omongwanire nare national. Mbuya mono sana ase ogontegerera. Ebi nabogambeire through ekero nanyore abanto bagomokompea sana more especially korwa usiku abande korwa gusii igaa. Tumerane.